Хөрмәтле дуслар, без бу арайны Бикмураз авылына кунакка килдек. Шундый матур авыл. Бу авылда озак еллардан бирле мәчет имамы булып Илдус хәзрәт Асадуллин эшли. Аның бүген юбилее 70 яшь. Без шунда кунакка килдек. Ассаламу алейкум, хөрмәтле э, Бикмураз авылы халкы, хөрмәтле Илдус хәзрәт, хөрмәтле хәзрәтләр. Э, Илдус хәзрәт белән танышырга туры килде. Э, Мәдрәсәдә, Буа мәдрәсәсендә җитәкче булып эшләгән чакта ул килде. Укучы булып, студент булып, кичке бүлектә һәм шунда 3 ел буе яхшы гына укыды, белемнәр алды. Аның бик талантлы шундый шәхес икәне ачылды укыган дәвердә. Ул догаларны шундый яхшы кыла башлады, бик тырышып, бишлегә генә укыды. Шуңа күрә мин бик шатланам шундый шәкертем булуына. Һәм дә инде аның имам булып эшли башлагач, инде тагын да шатландык, чөнки ул чын теге үз эшенә бирелеп эшли торган яхшы специалист, яхшы кадр дин өлкәсендә. Аллаһ шөкер, аның эшләрен күреп, менә шатланабыз. И аңа киләчәктә дә уңышлар, бәхет, шатлык, сөенечләр телибез. Тагын да шушы Бикмураз авылында дингә, милләткә уңышлы хезмәт итүегезне теләп калабыз. И якты якын киләчәктә Алла бисә шушы авылыгыздан чыккан бик зур дин әхеле, алим, э, җәмәгать эшлеклесе Абдул Самат ахунның да китабы Алла бисә дөнья күреп, тагын да авылыгыз танылып, сез дә танылырсыз, тарихта шулай матур эзләрегез калыр Алла бирсә. Исән сау булыйк, бәхетле яшик барыбыз да. Рәхмәт игътибарыгызга. Инде Ато Саматахун бик зур кешәсез. Бу инде Нургали Хәсәновтан ким түгел бер дә уровень статусы буенча да ул инде 40 ел буе дин юлында хезмәт куйган кеше, шәхес. Шуның өчен әйтмәк телим, аның инде китабын бастырып чыгаруда зур рәхмәтләр әйтәсе килә. Рәшит хәзрәткә менә ул тырышты, казыды, эзләнде, тапты, архивларга барды, ФСБларга барып бетте, КГБларга барып бетте менә. Шуның өчен дә и дөньяга чыгардык. Авыл халкына рәхмәт, шул садакалар ярдәмендә инде аның зиратын чистартып, менә Илдар кода рәшәт кәләрен тотып алды. Зиратын 11-нче башланыр Илдар коданы чистартып атында куатлар кистергәндә. Шуның өчен әкелим зур савап эшләп алдык. Действительно, андый шәхесләр тарихта калырга тиеш. Алар динебезгә гомерләрен биргәндә, и динебезне тарытканнар, Менә шуның өчен инде, әлхәмдүлилләһ, бу эштә Рәшит хәзрәткә зур рәхмәтне белдерәбез. Авыл халкы исеменнән шушы китаплар басылып чыгып, шуларны күрергә насыйп итсен. Алда гомерләрдә шулай бергә-бергә шушы тарихларны чыгарып торган насыйп итсен анага. Шәхесләрне күтәреп чыксын. Илаһ Ямин, зур рәхмәт сезгә. Гаилә бәхете, бөтен бәхетле инсаннарда эш кыз бала үстергән кеше Җәннәтле дигән. җәннәтле дигән субханалла. Алхамдулилла. Молодец. Сиңа инде Аллаһ теләк. Алда көннәрдә шулай авылыбызны Үткәреп, эшләрне яхшыдан алып барып, безгә үрнәк кеше сез Алла, безне тартып баручы сезнең артыннан, шушы яшендә булсам да Алла. Әле бу яшь җитмеш. Илдар абый әйткәндәй, җитмеш, сиксән әле сиңа. Владимир Хадиев синең, иншалла, зырые. Синең дә зырың тотамында бул. Амин, амин. Исәнлектә, саулыкта, игелекте, балалар, анаклар, анакчыклар хөрмәтендә яшәргә насыйп ит Раббым.

Җан кисәгем. Берсен дә миңа тормышында бер шушындый Алла Тәгалә бүләк бирде. Дуслашып китәргә шушы кеше белән. Һәм дә инде дөрестән дә әйтергә кирәк. Һәр вакытта да киңәшеп торабыз, сөйләшеп торабыз. Авыр вакытларда да, җиңел вакытларда да, бөтен нәрсәдә дә мин шатлыгымны да, кайгымны да бу кеше белән бүлешәм. Кремльдән памятный медаль җибәрделәр. Документы, документы сырыйлар. Да, сырыйлар. Илдус абай, җан кисәгем, шушындый егет булып калырга. Амин. Шушындый егет булып яшәргә күп иттереп, шатландырып, бөтен авылны. Амин. Бүген мәчет гүрләп эшләп тора. Кайчан гына карасаң да үтә янган. Үтә янгач, монда мәчет, мәчет эшли, өмет бар дигән сүз. Шулай бит. Алып җыела. Шуңа күрә бу барысы да безнең дускаларның хезмәте. Ул ел менә хәзер 10 елдан артык шушы дин юлында хезмәт итә. Бик күп эшләр эшләдек. Ходай Тәгалә аңа киләчәктә дә шушындый исәнлек, саулык белән күп хезмәтләрне башкарырга насыйп кылсын. Күршеләрмә рәхмәт, бик матур яшибез, әлхәмдүлиллаһ. Бу мин инде иң беренче шуның белән ашыйсы. Аллаһ Тәгалә аны китереп бит Аллаһка шөкер. Сыйр асрыйсың кирәк. Любой шут бизеп, иң беренче шут миңа кайта сагрый да утамый. Аллаһ рәхмәт ясый. Бу булган китә инде. Аллаһ Тәгалә без телебездән төшергә тиеш түгел, гел зикр итеп торга тиеш. Тырып шушында киләлгәнгә, тырып ашый алганга, утыра алганга, эчә алганга, җыклый алганга. Гыйбрәтләр күп бит. Палестин җирләрен карагыз, Украина җирләрен карагыз. Менә шуның өчен бүгенге көндә без, әлхәмдулиллаһ, газ кергән, су кергән, ут кергән. Шөкер итәргә кирәк, и шөкер итеп, Раббыбызга сәҗдә кылырга кирәк. Иң беренче рәхмәт Раббыбызга булырга тиеш. Иң беренче аякта җөргәнгә күрә менә. Шушында килеп утырганга күрә. Менә шуның өчен инде без шөкерле булыр өчен, шушы Аллаһ Тәгаләгә шөкерле булыр өчен, аның кушканнарын үтәп, тыйганнарыннан тыеп яшәргә инде. Күп түгел ул.